Wel, bore da i gyd, a croeso i wasanaeth uh, ar well, yr unfed y bymtheg o Fehefin, bellach. Uh, good morning to you all, and welcome to the Assembly uh, on um, June the 16th. Wel, gobeithio bod chi wedi cael wythnos da, wythnos ytha. Uh, I hope you've had a lovely week last week. Fi'n gwybod bod tipyn o waith wedi bod yn ymlaen, cadw llygad ar pethau ar y teams yma wrth gwrs a'r hwb, a llongyfarchiad i chi gyd am yr holl waith chi yn wneud. I know there's a lot of work happening, uh, a lot of great activities um, during the last week, and uh, seeing that on teams has been, uh, has been brilliant. Um, llongyfarchiad i'r heina sydd wedi bod yn cystadlu yn y Mabel Camper Ysgol fyd, Uh, congratulations to those who've been uh, competing on the in the sports day, the virtual sports day, the school sports day uh, last week. Uh, it's great to see the variation falle. Mae'n ma yr amrywiaeth yn arbennig o sut ych chi'n dehongli, sut ych chi'n gweld y tasgau mae Miss Jones yn gosod a sut ych chi'n uh, mynd ati i uh, gystadlu wedyn. Felly llongyfarchiadau mawr. Thank, uh, congratulations to you all for competing in the virtual sports day. Wel, mae'r gwasanaeth heddiw uh, yn ymwneud gyda'r person hyn. Um, Sa'n gwybod os mae pawb yn cofio'r person hyn. Fi'n cofio'r person hyn, o'n i'n gwylio hwn uh, y blynydde nhw, cymeriad o'r uh, ffilms Disney Um, so, I don't know if you do remember this person. Uh, Pinocchio was a character in um, the Disney films uh, years ago. Uh, dwi ddim yn siŵr os mae'r ma, os ma, uh, er ffilmiau yna'n dod allan ar hyn o bryd, ond um, oedd am rhyw reswm oedd trwy'n hir da Pinocchio. Oedd e'n bob amser, So Pinocchio had uh, a very long nose, but not uh, always. Oedd rheswm pam bod trwy'n mawr gyda Pinocchio ar y dege. Does anybody know why Pinocchio's nose grew? Os rwy'n yn, yn gwybod pam oedd trwy'n Pinocchio yn tyfu? Na chi, o achos bod e'n dweud celwydde. Because he said lies, told lies, told tales. Um, bod tro oedd Pinocchio yn dweud celwydde, oedd ei drwy'n yn tyfu, yn anferth. Okay? Every time he told a lie, uh, his nose would just grow. Um, into a massive uh, size. A mae hwnna'n helpu fi feddwl, um, chwod, beth yw'r effaith o ddweud celwydd? Uh, what's the impact of telling lies? So os chi'n gweud celwydd, be, pam, beth mae hwnna'n, siw mae hwnna'n effeithio na chi, a siw mae'n effeithio ar pobl eraill. Yn aml iawn, um, os chi'n dweud celwyddau, um, mae, mae pobl yn ffindio allan, yn dod mewn i drwbl falle. Um, falle um, byddech chi yn, yn gael yn anodd i ymddiried yn y bobl falle. Um, so, when uh, lies are told, and if you tell any lies, um, what's the impact of that? Um, might get into trouble maybe. Okay? Um, and losing that key thing, trust. Faint mae bwysig yw bod pobl yn ymddiried yn chi. How important is it that um, people trust you? Fi'n teimlo bod e'n eitha pwysig. Ond mwy na hynny ar hyn o bryd, Mwy na hynny. Mwy na dod mewn i drwbl. Okay? It's more than getting into trouble. Dwi'n teimlo bod e mor bwysig fod yn onest ar hyn o bryd o ran eich teimladau. Okay? I feel that is so important at the moment to be truthful with regards to your feelings. Chymod, mae ni'n ni, gweithio mewn ffyrdd tipyn o wahanol bellach. we're working in such a different way at the moment. Um, a mae'n am, yn aml ni'n cael amser tawel, amser ni ddim yn siarad gyda pobl. Um, a mae fe'n bwysig bod chi'n gones gyda chi'n o ran y teimladau, ond gyda pobl o'ch amgylch. Okay? So, if you're unsure of any work, Os chi'n ansicr o'u nhw waith, neu os rhywun bo chi'n onest ac yn yn rhannu y neges 'na gyda'ch athrawon, gyda'ch ffrindie falle, gyda'ch um, uh, eich teulu, rhieni, brodyr a chwiorydd. Okay?

your family, parents, uh, siblings, brother and sister, uh, and friends, of course. A mae fe yn bod yn onest gyda'ch hunan ar hyn o bryd. A hwnna fi'n gweld yn bwysig ar hyn o bryd. Mae'r gair ymddiried yma mor bwysig yn dweud, y trust. Um, ymddiried, uh, bod chi yn fodlon ymddiried uh, yn pobl eraill, os chi'n teimlo bod chi'n moyn rhannu rhywbeth, bod chi'n gallu ymddiried yn y, bo yn y bobl yma, bod chi'n gallu ymddiried yn y pobl, bod nhw yn fodlon eich helpu chi, falle rhoi cyngor i chi, falle Pa, pasio'r gwybodaeth ymlaen i rhywun fyddech chi'n dymuno i siarad gyda. This trust is so, so important. Um, trusting those people to share your concerns. I rannu rhywbeth.

Okay? Together we are stronger. Okay? If we stick together, we can uh, get through it. Wel, hoffwn ni, um, hoffwn ni orffen y uh, gwasanaeth um, heddiw gyda um, gweddi byr bach um, um, yn ymwneud gyda'r pwysigrwydd o gynestrwydd yma. So, ni'n plygu pen a dwylo at ei gilydd. Anwyl Dad, diolch am gadw ni'n ddiogel yn ystod yr amser yma. Diolch hefyd am bawb sydd yn uh, uh, cadw eraill yn ddiogel, ein doctoried, ein nyrsys, ein pobl sydd yn, yn gofalu am bobl eraill. Helpa ni i bob amser fod yn onest ac ymddiried yn y pobl pwysig o'n bywydau, ein teulu, ein ffrindiau, ein athrawon, pwy bynnag sydd yn, yn, yn bwysig i ni. Amen. Dear Father, thank you for keeping us safe during this difficult time. Thank you for all those people that are supporting others.